Helo a croeso i sesiwn rif dau o tair sesiwn Darpl, Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, ar gyfer athrawon ac addysgwyr. Ond yn gyntaf, ychydig o wybodaeth am Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yw elusen addysg gwrth-hiliaeth fwyaf y Deyrnas Unedig. Rydyn ni'n defnyddio sêr o fyd chwaraeon ac unigolion eraill sy'n esiamplau fer ffordd o ymgysylltu â phobl a dod â phlant, pobl ifanc ac oedolion fel ei gilydd i mewn i sgyrsiau am hil a hiliaeth, gyda'r nod o rymuso pobl i fod yn wrth-hiliol yn eu lleoedd eu hunain. Mae ein gwaith yn cynnwys sesiynau gwrth-hiliaeth uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc. Mae rhain yn amrywio o sesiynau addysg un tro tymor byr i waith llysgenhadon gyda disgyblion sy'n para blynyddoedd megis trwy'n rhaglen Leaders of Now. Mae ein gwaith gydag oedolion yr un mor amrywiol ac yn digwydd wyneb yn wyneb ac ar-lein, gan gwmpasu ystod o bynciau yn sy'n amrywio o ddiffiniadau o hiliaeth a gwrth-hiliaeth, hunan-fyfyrio, adnoddau, cydnabod ac ymateb i hiliaeth a chynllunio gweithredu. Rydyn ni hefyd yn cynnig gwasanaeth archwilio. Mae dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn cynnal llu o fentrau codi ymwybyddiaeth gan gynnwys ein cystadleuaeth i ysgolion, Diwrnod Gwisgo Coch ym mis Hydref, Mis o Weithredu ac IFTAs cymunedol. Ochr yn ochr â hyn, rydyn ni'n cynhyrchu adnoddau addysgol fel pacannau i athrawon sy'n gysylltiedig â digwyddiadau mawr fel Cwpan y Byd, yr Ewros, y Chwe Wlad a'r Gemau Olympaidd a. Nod y sesiwn Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Darpl heddiw yw taflu goleuni ar derminoleg, Byddwn yn edrych ar dermau derbyniol ac annerbyniol ac yn rhoi rhywfaint o hanes a chyd-destun ynglŷn â'ch iaith hiliol sy'n gallu cael ei defnyddio i addysgu eraill. Byddwn hefyd yn archwilio adnoddau y gellid eu defnyddio mewn ystafelloedd dosbarth a'r ysgol ehangach i hyrwyddo neges gwrth-hiliaeth a harloesio amgylchedd cynhwysol. Er bod llawer ohonoch chi'n gweithio trwy'r cynnwys ar pen eich hunain, rydyn ni'n ymwybodol y gall rhai lleoliadau ddewis gwneud hyn fel grŵp mwyaf. Os mae dyna sy'n digwydd, ystyriwch y tair reol sylfaenol hyn. Yn gyntaf, cyfathrebu cyfrifol. Ystyriwch yr hyn rŷch chi'n ei ddweud cyn i chi siarad. Cofiwch fod gan eiriau bŵer, ac felly ystyriwch yr effaith gall rhai yn cael ar eich cyd-gyfranogwyr cyn i chi siarad. Yn ail, bod yn agored, gonestrwydd a chyfrinachedd. Dim ots os ydych chi ar ben eich hunain neu mewn grŵp, mae bod yn agored i ddysgu a gonestrwydd, hyd yn oed os yw hynny dim ond gyda chi eich hun, yn hanfodol i gymryd dysgu a dderbyniwyd i mewn yn effeithiol. Os ydych chi mewn lleoliad grŵp, Parchwch gyfrinachedd, a pheidiwch â rhannu unrhyw beth mae rhywun arall yn ddweud, oni bai eich bod wedi cael caniatâd neu oni bai ei fod yn fater ddiogelu. A'n olaf, dewder. Gall bod yn ddewr fodoli ar sawl ffyrdd. Os ydych chi wedi cael profiad bywyd o hiliaeth, gall yr ail pynciau dyrfodir sbarduno neu ddwyn atgofion neu feddyliau annisgwyl. Gall dewder yma olygu bod yn garedig i chi'ch hun. Cymryd seibiant ac egwyl fel bo'n briodol ac ymgymryd â gweithgareddau sy'n gwneud i chi deimlo'n ddiogel, er enghraifft, siarad â phobl rydych chi'n ymddiried ynddynt. I bawb, gall dewrder hefyd olygu dilyn y sesiwn gyda chwestiynau ar gyfer Show Racism the Red Card neu gydnabod efallai nad ydych chi wedi cael pethau'n iawn yn y gorffennol a derbyn y newid hynny. Oeddwch yma i fyfyrio ar unrhyw beth sydd wedi fo... Oeddwch yma i fyfyrio ar unrhyw beth sydd wedi dod i fyny i chi ers sesiwn un. Gallai hyn ymwneud â rhywbeth a drafodwyd yn ystod y sesiwn, neu rhywbeth rŷch chi wedi weld, ei glywed, neu ei ddarllen ers hynny, efallai yn y newyddion. Os ydych chi'n gweithio mewn grŵp, cymerwch ychydig funudau i rannu unrhyw fyfyrdodau rydych chi'n eu gyfforddus eu drafod. Yna, symud ymlaen. Ar ddiwedd sesiwn un, fe wnaethon ni dreulio peth amser yn ystyried y rwystrau y gall ein disgyblion ag o gefndiroedd mwyafrif byd-eang ei wynebu. Ym 1983, creodd y cymdeithasegeydd Marlin Fry The Birdcage Analogy i esbonio rhagfarn ar sail rhyw. Gellir trosglwyddo'r syniad hwn i hiliaeth hefyd. Os ydyn ni'n ystyried cawell aderyn, gallai edrych yn fanwl ar un wifren yn unig olygu nad ydym yn gallu gweld y gwifrau eraill, sy'n golygu nad ydyn ni'n ddeall pam y byddai aderyn yn aros yn gaeth. Fodd bynnag, pan fyddwn yn camu'n yn ôl a chymryd golwg ehangach, gwelwn mai trwy system o wifrau sydd weithiau'n Gorgafwrdd, mae'r aderyn hwn yn cael ei gadw mewn cawell. Gadewch i ni ystyried rai o'r gwifrau hyn. Gall hiliaeth ymddangos mewn sawl ffordd gwahanol, weithiau'n amlwg, weithiau'n gadarnhaol. Gall edrych fel gwisgoedd sarhaus fel wyneb du, pobl yn eich osgoi ar drafnidiaeth gyhoeddus, neu ragdybiaethau sy'n seiliedig ar stereoteipiau. Gellir ei weld mewn diffyg cynrychiolaeth mewn llenyddiaeth, pobl yn siarad yn araf i chi er y mae Saesneg yw eich iaith cyntaf, neu yn y cerfluniau rydyn ni'n cerdded heibio iddyn nhw bob dydd. Mae'n ymddangos mewn penawdau ac ar ffrydiau cyfryngau cymdeithasol Aethon nhw dynn sylw ato yn sydyn yn ystod digwyddiadau fel llofruddiaeth George Floyd a'r mudiad Mae Bywydau Di o Bwys. Dyma pam y gall iaith, yn enwedig y defnydd o'r gair 'en', fod yn ddramatig iawn, yn enwedig pan gaiff ei ddefnyddio heb gyd-destun na rhybudd. Mae'n cario pwysau wedi ei ffurfio gan brofiad bywyd, hanes, a niwed bob dydd sydd yn cronni. Byddwn yn archwilio iaith yn fanylach cyn bo hir. Pan fydd person yn profi hiliaeth, gall arwain at drawma hiliol, a all ddod i'r amlwg mewn ffyrdd emosiynol a chorfforol. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r symptomau sy'n cael eu ddangos ar y sgrin ac ystyried sut y gellen nhw effeithio ar y plant a'r bobl ifanc rydyn ni'n gweithio gyda, fel y gallwn gynnig cymorth priodol. Er enghraifft, gallai llai o imiwnedd arwain at lai o bresenoldeb ymysg ein disgyblion, a gallai sensitifrwydd uwch i fygythiad arwain at ymddygiad sy'n cael ei ystyried yn heriol yn yr ystafell dosbarth. Yn hytrach nag ymateb trwy gosbi, mae'n hanfodol edrych o dan yr ymddygiad a chynnig cefnogaeth sy'n cydnabod ef effaith bosibl trawma hiliol. Mae canllawiau pellach ar gael ar wefan Canolfan Anna Freud. Mae'n dangos y cerdyn coch i hiliaeth yn aml yn dod yn ymwybodol o athrawon yn defnyddio deunyddiau sydd wedi dyddio ac yn ddarllen iaith hiliol mewn testunau heb feddwl. Mae'r stori newyddion yma yn ymwneud â of Mason Men yn datgan bod mam wedi honni bod athrawes wedi darllen gair hiliol allan dro ar ôl dro o flaen ei merch ddu, er gwaethaf protestiadau'r ferch. Yr ymateb gan bennaeth yr ysgol oedd rydym yn dewis peidio â sensorau'r testun oherwydd trwy ei ddileu o'n cwricwlwm byddem yn amddifradu ein myfyrwyr o'r hawl i ddeall rhagfarn hiliol trwy gydol hanes a ll yn llawn. Os yw ysgol wedi rhoi digon o ystyriaeth i'r testunau y mae'n eu ddefnyddio ac yn perndefynnu, er gwaethaf cynnwys iaith hiliol, bod ganddynt werth addysgol a pherthnasedd i'w ddisgyblion a'r byd ehangach, yna mae'n rhaid trin testunau o'r fath gyda meddwl a gofal. Dylid rhoi digon o rybudd i ddisgyblion bod iaith hiliol wedi ei cynnwys yn y testun. Ni ddylai'r iaith hon gael ei ddarllen yn uchel er mwyn lleihau'r effaith y gall ei cael ar unigolion ac er mwyn i osgoi'r risg o normaleiddio neu gyfreithloni ei defnydd. Mae'n hanfodol bod yr iaith yn cael ei roi mewn cyd-destun a'i fframio fel cyfle i ddysgu. Rhaid i addysgwyr gadw golwg agos ar unrhyw disgyblion a allai gael eu heffeithio a sicrhau bod cymorth yn cael ei gynnig yn gynnil ac yn sensitif. Mae gan lawer o ysgolion bolisïau ar waith ynglŷn â hyn. Ydych chi'n gwybod polisi eich ysgol chi? Cymerwch eiliad i fyfyrio ar y ffordd y gallwch chi ymdrin â hyn yn eich ystafell dosbarth eich hun. Yn yr enghraifft flaenorol, fe wnaethon ni gyffwrdd ar effaith iaith. Gall fod yn hawdd tanangamgyfrif effaith a phŵer iaith, ond mae iaith yn dull pwerus iawn o strwythuro agweddau. Mae'n siapio'r ffordd rydyn ni'n gweld ein hunain, pobl eraill, a'r byd o'n cwmpas. Rhaid i ni hefyd nodi bod gan eiriau bŵer, ac nad yw'r bwriad y tu ôl yw eu defnydd y reidrwydd yn newid yr effaith y gallwn nhw ei cael. Ac mae hynny'n rhywbeth pwysig i'w gofio. Weithiau gall pobl ddefnyddio geiriau ac iaith hiliol ac mae'n cael ei ddiystyru gyda nid dyna'r ffordd yr oedden ni'n ei golygu, Ond gall yr effaith ar yr unigolyn fod yn sylweddol. Mae iaith hefyd yn cyfrannu at greu a pharhau stereoteipiau. Byddwn yn archwilio hyn ymhellach trwy edrych ar enghreifftiau penodol cyn bo hir. Mae iaith yn esblygu dros amser. Enghraifft dda yw'r ffordd pan ddaeth y rhyngrwyd i'r amlwg gyntaf y cyfeiriwyd ato'n aml y draffordd wybodaeth. Byddai'r ymadrodd hwnnw'n swnio'n hen heddiw, ond ar y pryd, roedd yn cael ei defnyddio'n helaeth. Mae hyn yn dangos ein bod ni gyd yn gallu dysgu, addasu a newid y ffordd rydyn ni'n defnyddio iaith. Yn union fel y mae ein geirfa ni o amgylch technoleg wedi newid, felly hefyd, gall ein iaith o amgylch hunaniaeth, hil a pharch newid hefyd. Rydyn ni'n mynd i ddechrau archwilio rhai termau yn fwy fanwl nawr. Mae'r geiriau'n ymddangos heb eu ysgrifennu yn llawn gyda sêr yn y lle llythrennau. Ond rydyn ni'n gwerthfawrogi eu bod y dal i allu effeithio ar bobl, felly cofiwch gall dewdar gynnwys cymryd seibiant pan fo hynny'n iawn i chi.

ar eich pen eich hun neu mewn grŵp, ynglŷn â pha eiriau sy'n dderbyniol neu'n annerbyniol yn eich barn chi. Nawr fe awn ni trwyddyn nhw. Mae rhifau un a tri, du a gwyn, yn eiriau derbyniol i'w defnyddio fel disgrifwyr lliw croen. Ni ddylid ei defnyddio yn sarhaus neu'n ddiangen mewn ffordd y gall ei unigolion eraill ei defnyddio, er enghraifft, Ti'n gwybod fy ffrind i, Paul? Mae'n ddu. Wnaeth o sgorio hat-trig wythnos yma. Mae hon yn wybodaeth ddiangen i'r stori ac mae'n annhebygol y byddai ethnigrwydd Paul wedi ei chrybwyll pe bai'n wedi felly mae'n sefydlu gwynder fel yn ôl. Mae'r rhif dau yn air annerbyniol gan ei fod wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol ar gyfer pobl eraill sy'n rhan o'r mwyafrif byd-eang. Er enghraifft, mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau, roedd yna systemau gwahanu yn bodoli mewn ardaloedd gyda arwydd yn dweud No number two allowed. Er nad oedd gwahanu yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig, ychydig iawn o amddiffyniad oedd Rag yn hŷn chwaith tan y 1960au, ac felly mae yna enghreifftiau o hysbysebion ar gyfer tai, er enghraifft, sy'n dweud 'No Number Two'. Yn ogystal, roedd yn label a osodwyd ar bobl â croen du, nid rhywbeth a dewisodd y grŵp mawr iawn hwn drostyn nhw eu hunain. Mae rhifau pump a chwech, tras cymysg a hil gymysg, yn dermau da derbyniol i'w defnyddio. Yr ystyr yw dod ag un neu sawl tras at ei gilydd, ond mae'n rhaid i ni ddeall, wrth gyfeirio at hil, nid cyfeirio at gategorïau bioleg yr ydyn ni'n eu wneud ond at grwpiau a grëwyd yn wleidyddol, er enghraifft, yn seiliedig ar liw croen. Nid yw rhif pedwar yn dderbyniol ar sail ei ystyr a'i hanes. Daw ail ran yr ymadrodd o'r gair Lladin castis, sy'n cyfieithu'n llythrennol fel pur. Roedd y purdeb hwn yn cyfeirio at winder o dan systemau goruchafiaeth gwyn. Enghraifft o hyn oedd yn ystod y fasnach caethweision drawsatlantig lle byddai menywod caethweision yn cael eu treisio gan eu perchnogion gwyn ac yn mynd yn feichiog gyda phlant o dras cymysg. Byddai'r plant hyn yn cael eu gwerthu yn ôl i gaethwasiaeth am bris. uwch gan eu bod yn cael eich marchnata fel 'number four' neu 'hanner pur' ac yn cael eu ystyried yn fwy derbyniol yn gymdeithasol i roi i weithio y tu mewn i'r tŷ yn hytrach nag mewn caeau neu ar ystadau mawr. Mae'r term hefyd wedi cael ei defnyddio mewn hanes mwy diweddar, mewn cyfraith Unalaeth Fictoria yn Awstralia a alwyd yn Deddf Deddf Rhif Pedwar. Yn ôl y deddf hon, roedd plant o dras cymysg, a anwyd i un riant gwyn ac un riant brodol o Awstralia, yn cael eu tynnu oddiwrth eu teuluoedd gyda'r nod o'i alwyd yn gwaredu o'u diwylliant brodorol. Roedden nhw'n cael eu hadnabod fel y genhedledd a genhadlaeth a gafodd eu dwyn. Felly, oherwydd yr ystyr ofnadwy ar hanes trawmatig, mae rhif pedwar yn annerbyniol. Mae rhif deg ac unarddeg, Shipshyn a Theithwyr, yn dermau defnydd derbynniol i'w defnyddio ond dydyn nhw ddim yn dermau cyfnewidiol. Mae'r fideo ar y sleid ganlynol, Roads from the Past, sy'n archwilio hyn yn ogystal â gweithgareddau gwreiddiau hanesyddol Sipsiwn, pobl Roma a theithwyr yn y Deyrnas Unedig yn fwy manwl. Mae hwn yn adnodd gwych i'w defnyddio gyda oedolion ond hefyd gyda phlant a phobl ifanc o flwyddyn tri neu pedwar i fyny. Mae rhifau 20 a 13 yn eiriau hynod anghwrtais a sarhaus i'w defnyddio tuag at rywun o gefndir Sipsiwn, Roma neu deithwyr. Er bod llawer o damcaniaethau ynglŷn â hanes ac ystyron y geiriau hyn, gan gynnwys bod yn gysylltiedig â gweithio ar dirpeg, neu dermau oedd â'r nod o wneud i bobl deimlo fel pobl o'r tu allan os oedd ganddyn nhw un driant oedd yn Sipsiwn ac un driant nad oedd yn Sipsiwn, yr hyn sy'n amlwg yw sut mae'r geiriau hyn yn cael eu defnyddio nawr. Maen nhw aml yn cael eu defnyddio fel geiriau i olygu bod yn flêr neu ddwyn ac yn atgyfnerthu stereoteipiau negyddol niweidiol. Nid yw rhif naw yn air derbyniol. Mae rhai pobl yn honni ei fod yn fyr ar gyfer Pacistanaidd, ond mae wedi ei golygu llawer o boen a thrawma i lawer o bobl. Mae'n gysylltiedig â P-word, bashing, ffenomenon greulon yr 1970au 80au pan oedd grwpau asgell dde eithafol fel y Ffrynt Cenedlaethol yn ymosod ar bobl yr oedden nhw'n ei ystyried yn bobl oedd yn dod o Bacistan neu oedd â chroen brown. Y nod oedd bygwth a'i dychryn fel eu bod yn gadael yr ardal a bod yr ardal felly yn parhau i fod yn wyn. Yn anffodus, nid yw hyn yn rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol yn unig ac mae lluniau fideo yn dangos ymosodiadau tebyg yn digwydd yn ystod terfysgoedd hiliol haf 2024, felly mae'r gair hwn yn peri ofn i lawer o bobl. Mae rhif wyth yn air annerbyniol arall. Mae llawer o bobl ifanc yn adrodd ei weld ar y cyfryngau cymdeithasol heb y llythyren 'y' ar y diwedd. Mae'n ffordd anghwrtais a sarhaus o gyfeirio at bobl o dras Tsieineaidd ac ers cynnydd mewn ymfudo i'r Deyrnas Unedig o Tsieina yn gynnar yn yr 1990au, mae bob amser wedi cael ei defnyddio fel term i wneud i bobl deimlo nad ydynt yn perthyn. Yn olaf, rhif saith, y gair en. Efallai mai dyma'r gair y mae plant a phobl ifanc yn holi dangos y cerdyn coch eu hiliaeth amdano fwyaf. Mae'n cario llawer iawn o bŵer oherwydd oedd yn defnydd trwy-gydol hanes i ostwng a di-raddio pobl ac rhain du a brown, yn enwedig yn ystod y fasnach gaethweision traws-Atlantig lle mae'r gair hwn yn aml yn cael ei defnyddio i gyfeirio at unigolion a oedd yn gaethwasion yn hytrach na bod rhywun yn cyfeirio atyn nhw gan ddefnyddio eu henwau. Hyn oll mewn ymgais i'w dad-dineiddio. Fe defnyddiwyd gan grwpiau eithafol fel y Ku Klux Klan, a fyddai'n ymosod yn bennaf ar ddynion ifanc du a oedd yn ceisio herio systemau hiliol mewn cymdeithas a byddent yn ei lansio gan lafarganau'r gair hwn felly yn gallu ei defnyddio ac mae'n cael ei defnyddio mewn cerddoriaeth. Mae'n cario pwysau sylweddol. Fodd bynnag, mae llawer o bobl ifanc yn gofyn a yw bellach yn iawn i'w defnyddio gan eu bod pobl ddu yn yn defnyddio'r gair hefyd. Mae'n bwysig esbonio yma bod grwpiau fel NWA yn yr 1980au a Jay-Z yn yr 1990au eisiau adennill y gair. Roedden nhw'n dweud ei fod wedi cael ei ddefnyddio cymaint fel term casineb fel eu bod eisiau ei gymryd yn ôl iddyn nhw eu hunain, newid ei ystyr a chymryd y pŵer allan ohono. Er bod hyn yn o bosib wedi gweithio mewn rhai cyd-destunau, mae yna llawer o bobl sydd â thrawma sylweddol ar ôl clywed y gair hwn yn cael ei daflu atyn nhw fel term i'w cam-drin. Mae disgyblion weithiau'n gofyn beth am bas y gair en. Mae hon yn ddelwedd a rennir ar draws cyfryngau cymdeithasol lle os yw plentyn du yn rhannu gyda phlentyn gwyn, mae'r plentyn gwyn yn credu bod ganddo ganiatâd i ddefnyddio'r gair en. Byddem yn egluro i blant na all un person siarad ar ran pawb a bod gan llawer o bobl brofiadau gwahanol o ran iaith, ac os ydyn ni'n gwybod y gall gair fod yn drawmatig niweidiol i rywun, ni fyddem yn cymryd y risg o'i defnyddio. Mae adnoddau ychwanegol ar hyn ar sleid 12. O ran termau derbyniol eraill, mae modd ystyried defnyddio y rhai sy'n rhan o'r mwyaf byd-eang er mwyn unioni'r cydbwysedd o dybio bod gwynder yn norm ar draws y byd, pan nad yw hynny'n wir. Efallai eich bod wedi clywed y term pobl o liw ac wedi drysu o ran sut mae hyn yn wahanol i rif dau. Mae hwn yn derm a darddodd yn yr Unol Daleithiau ar ôl i fenywod du a menywod Lladin America uno â'i gilydd mewn grŵp gwleidyddol ar ôl sylweddoli bod ganddyn nhw nodau tebyg ac roedd yn cael ei ystyried yn dderbyniol gan ei fod yn label yr oedden nhw wedi ei ddewis iddyn nhw eu hunain. Efallai'ch bod hefyd wedi clywed y term 'brown', yn cael ei ddefnyddio yn fwy. Mae'r gair hwn yn cael ei ddefnyddio gan rai pobl o dras De Asia gan eu bod yn teimlo ei fod yn ddisgrifiad mwy cywir o'u lliw croen. Nid yw eraill, fodd bynnag, yn hoffi'r term. Mae bob amser yn well cyfeirio at bobl gan ddefnyddio'r dermau y maen nhw'n dymuno eu clywed wrth i bobl gyfeirio atyn nhw. Oni bai eu bod nhw, wrth gwrs, yn rai o'r termau hiliol a drafodir o'r blaen. Ar y sleid nesaf, fe welwch y fideo Roads from the Past. Wrth ystyried terminoleg briodol, gallech ystyried defnyddio'r ymadrodd y rhai sy'n ffurfio rhan o'r mwyafrif byd-eang, sy'n unioni'r cydbwysedd o dybio mai gwynder yw'r norm ar draws y byd, pan nad yw hynny'n wir. Ddibathwyd mewn ymateb i'r defnydd cyfyngol ac sy'n ymylu yn aml o'r gair 'lleiafrif'. Mae'n cydnabod y mae pobl â chroen du neu frown sydd mewn gwirionedd yn ffurfio'r mwyafrif, dros 80 y cant o'r boblogaeth y fyd eang. I ddangos sut y gall y rhagdybiaethau hyn effeithio ar ein canfyddiadau, mae adnodd diddorol yma o'r enw Dychmygu Gwir Faint Affrica. Affrica yw'r cyfandir gyda'r poblogaeth fwyaf o gwirionedd yn ffurfio, a phobl du a phobl croen lliw di. Er ein bod yn gwybod efallai bod Affrica yn gyfander mawr, rydym yn aml yn tangamcangyfrif ei faint oherwydd y ffordd y mae mapiau wedi eu cynllunio. Mae gwneud sffêr yn wastad ar fap yn camliwio maint. Mae gwledydd sy'n agosach at y pegynau yn ymddangos yn llawer mwy nag y maen nhw'n mewn gwirionedd, tra bod rhai gerrig a hydedd, fel y rhai yn Affrica, yn ymddangos yn llai. Nid yw Affrica, mewn gwirionedd, gymaint â hynny'n fwy nag y mae'n ei ymddangos, ond mae gwledydd eraill sy'n ymhellach o'r cyhydedd yn ymddangos yn llawer mwy na'i gwir feintiau. Mae'r camliwio hwn yn atgyfnerthu'n gynnil y camsyniadau am bŵer, graddfa a phwysigrwydd. Gadewch i ni ddychwelyd at rai termau ymbarel eraill a gallai fod wedi eu clywed. Tarddodd y term pob pobl o liw yn yr Unol Daleithiau, lle ddaeth menywod du a Latina at ei gilydd gyda nodau gwleidyddol cyffredin a dewis y label hwn iddyn nhw eu hunain. Oherwydd ei fod wedi ei hunan-ddewis, mae'n cael ei ystyried yn dderbyniol yn gyffredinol. Efallai eich bod wedi hefyd clywed y term 'brown', sy'n cael ei defnyddio gan rai pobl o dreftadaeth De Asia sy'n teimlo ei bod yn adlewyrchiad mwy cywir o liw eu croen a'u phrofiadau. Ond, nid yw pawb yn gyfforddus gyda'r term hwn. Fel bob amser, mae'n well bod yn benodol lle'n bod bosibl a chyfeirio at bobl gan ddefnyddio'r termau y maen nhw eisiau cael eu hadnabod ganddynt, oni bai gyfforddus gyda'r term hwn. Wrth gwrs, bod y termau hynny'n sarhaus neu'n hiliol fel y rhai a dyfrodwyd yn gynharach. Ar y sleid nesaf fe welwch y fideo 'Roads from the Past' a ryddhawyd ar wefan Travel a Times Crëwyd y safle hwn gan bobl o gefndiroedd teithwyr a oedd yn cydnabod bod eu treftadaeth yn aml ond yn cael eu crybwyll yn y cyfryngau prif ffrwd mewn cysylltiad â digwyddiadau negyddol. Roedden nhw eisiau gwrthwynebu'r naratif hwn a rannu eu straeon eu hunain. Mae'r fideo yn llawn gwybodaeth werthfawr, cymerwch amser i'w wylio nawr, neu gadw i wylio yn nes ymlaen.
Mae Sipsiwn, Roma, a Theithwyr yn dri gair a saif dros lawer o wahanol bobl. Yn union fel gyda phawb, Sipsi, Roma, a Theithiwr, mae gan bobl bethau cyffredin â'i gilydd a rhai pethau gwahanol. Ond i ddeall y stori yma nawr, mae'n bwysig mynd yn ôl i'r dechrau. Mae byw mewn un lle yn beth diweddar. Roedd pobl yn Grwyddiaid am 99 y cant o'n hanes yn teithio o gwmpas i oroesi. Yna, tua 10,000 o flynyddoedd yn ôl, newidiodd rhywbeth. Sylweddolodd pobl pe baen nhw'n tyfu cnydau a'u medu a'u storio nhw, byddai ganddyn nhw well siawns o oroesi amseroedd o galedi. Lle oedd pobl wedi dilyn ôl anifeiliaid neu deithio gyda nhw, daeth yn arferiad i ffermio'n sefydlog. Ond ni newidiodd pawb eu dulliau. Roedd llawer o bobl ddim eisiau ymsefydlu, neu byddai cynaeafau gwael, sychderau, llifogydd yn eu gyrru yn ôl i'r bywyd symudol. Mae'n debyg fod pobl nomadaidd wedi hen sefydlu ym Mhrydain ac Iwerddon erbyn tua oec 1000. Roedd yna y teithwyr Celtaidd, y teithwyr Gwyddelig, a oedd yn galw eu hunan yn y Pavi neu'r Mincas, ac ar draws Môr Iwerddon roedd y teithwyr Albanaidd, y Norcyn. Roedd ganddyn nhw eu hieithoedd eu hunan. Roedd y teithwyr Gwyddelig yn siarad Gamin, ac roedd y teithwyr Albanaidd yn siarad Biwler y Gad. Ill dwy yn cael eu galw weithiau yn Sielta. Gweithiai rhai teithwyr yn y caeau. Tra bod eraill yn gerddorion a storïwyr, a ddeuai ag adloniant anywyddion i'r werin bobl. Roedd rhai yn werthwyr ceffylau, yn dinwyr, y gweithwyr metel. Am ganrifoedd roedden nhw'n byw mewn pebyll ac yn teithio gan amlaf ar droed. Un enw traddodiadol am y teithwyr Gwyddelig oedd onlooked shul, sy'n golygu y cerddwyr. Yn y cyfamser, miloedd o filltiroedd i ffwrdd, roedd pobl o'r enw y Roma, neu'r Romani, wedi bod yn teithio tua'r gorllewin, yn dechrau yng ngogledd-orllewin India. Mae'r gair Roma yn dod o hen air Rom sy'n golygu dyn neu ŵr. Does dim cysylltiad â Roma, Rhufain, na Romania, Rwmania, dim ond edrych yn debyg maen nhw. Yn y bedwaredd ganrif ar ddegau hwyr, cyrhaeddodd grŵp yr Alban. Cawson nhw eu derbyn gan y brenin Iago y Pedwerydd. Roedden nhw'n deud ffortiwn, gyda dillad egsotig yr olwg, croen tywyllach ac iaith Indiaidd. Romani. Roedden nhw'n sefyll allan o bawb arall a chyfeirwyd atynt yn Saesneg fel Egyptians, gair a drodd yn y diwedd i Gypsies. Fel y rhai amser yn ei flaen, roedden nhw'n gwneud gwaith debyg i deithwyr eraill. Roedd rhai yn arbenigo mewn meysydd eraill fel basgedwaith, llosgi golosg, hyd yn oed pysgota am berlau a dal nadroedd. Yn y pymthegfed ganrif a'r unfed ganrif ar bymtheg, ceiswyd eu halltudio o'r tir. Mewn rhai achosion, cafodd rhai eu halltudio ar draws y môr, neu hyd yn oed eu crogi am fod y Sipsiwn. Ond erbyn yr ail ganrif ar bymtheg roedd y Sipsiwn Romani yn byw ar hyd a lled Prydain. Cymysgodd rhai teuluoedd a'r teithwyr a oedd eisoes yma. I lawr yng Nghymru a Lloegr, fel mewn mannau eraill, roedd y rhan fwyaf o nomadiaid yn byw mewn pebyll o ffyn wedi'u pontio a ffyn wedi'u gosod yn y ddaear a chynfas ar eu pennau. Ond rhoddodd rhai Sipsiwn a Theithwyr eu pebyll ar geirch fflat i'w cadw oddi ar y ddaear oer, gwlyb. Dyma esgor ar wagen y teithiwr. Daeth y Top Bwa yn olygfa gyffredin yn Iwerddon yn ogystal â Phrydain. Cafodd wagenni diweddarach eu hadeiladu'n bwrpasol mewn gwahanol siapiau a meintiau, campweithiau symudol. Dros y blynyddoedd, aeth teithwyr yn ôl a blaen ar draws Môr Iwerddon a ffiniau tir mawr Prydain. Gweithiai rhai ar y camlesi a'r trafffyrdd, ymladd mewn rhyfeloedd dros eu gwlad, ac aeth rhai'n hunangyflogedig. Gwnaethant swyddi fel casglu metelau sgrap, toi, gwerthu blodau a pharmacio, crefftau roeddech chi'n gallu eu gwneud dan symud, crefftau sy'n parhau hyd heddiw. Parhai Romania o rannau eraill o Ewrop i ddod. Ychydig bach i ddechrau, gyda mwy yn cyrraedd yn yr unfed ganrif ar hugain. Felly mae'r tri gair yna, Sipsiwn, Roma, teithwyr, yn cuddio llawer o ystyr. Maen nhw'n cael eu defnyddio mewn llawer o ffyrdd, ond dim ond enwau pobl ydyn nhw, fel Saeson, Indiaid, neu Eidalwyr. Dros y blynyddoedd, mae rhai pobl sy'n teithio wedi ymsefydlu, mae rhai yn symud yn llai aml ac eraill prin o gwbl. Ond sut bynnag maen nhw'n byw, maen nhw'n mynd â'u hieithoedd, eu hatgofion a'u diwylliannau gyda nhw. Maen nhw'n falch o'u gwreiddiau a'u teulu. a pham na ddylen nhw? Wedi'r cyfan, os ewch chi yn ôl ddigon, mae 'na deithwyr ym mhob stori.

Mae clywed yn uniongyrchol gan gymunedau fel hyn yn ein atgoffa pa mor bwysig yw iaith a chynrychiolaeth, a sut gall y geiriau rydyn ni'n eu defnyddio naill ai rymuso neu ymylu. Er ein bod wedi archwilio rhai termau a defnyddir yn gyffredin, rhaid cofio nad yw hon yn restr cynhwysfawr a bod geiriau'n newid dros amser yn dibynnu sut maen nhw'n cael eu defnyddio. Os nad ych yn siŵr am ai'r fformiwla defnyddiol i'w chofio yw poblogaeth a phŵer a hanes, pwy sy'n gysylltiedig, a oedd gan y pobl hynny bŵer a llais i ddewis, a sut mae'r term wedi cael ei defnyddio yn y gorffennol. Plis symudwch ymlaen i'r sleid nesaf. Wrth fynd i'r afael â'r defnydd o iaith mewn ysgolion, mae'n bwysig ystyried pa mor aml y gall sylwadau hiliol gael eu diystyru fel cellwair neu dim ond yn jôc. Cymerwch eiliad i ystyried hyn. Sut allwn ni gydnabod bod hyn yn digwydd? Sut allwn ni gefnogi'r rhai sy'n gysylltiedig? Os ydych chi'n gweithio mewn grŵp, oedych yma i drafod. Gall diystyru iaith hiliol fel cellwair gymyru'r llinell rhwng hiwmor a niwed. Er y gallai un disgybl honni bod rhywbeth a gwnaethon nhw ei ddweud wedi cael ei ddweud yn ysgafn, Gall yr effaith ar y person sy'n cael ei dargedu fod yn ddifrifol ac yn barhaol. Sut maen nhw'n teimlo amdano mewn gwirionedd? Ydyn nhw'n chwerthin i osgoi sefyll allan yn pellach? Neu amddiffyn eu hunain rhag mwy o sylw? Mae'n bwysig cydnabod nad yw bwriad yn negyddu effaith. Mae labelu iaith hiliol fel cellwair nid yn unig yn lleihau profiad y person sy'n cael ei effeithio, ond mae hefyd yn normaleiddio ymddygiad niweidiol. Rhai pwyntiau allweddol i orffen yr adran hon ar iaith a therminoleg. Mae pawb yn unigolyn, felly byddwch yn benodol lle gallwch chi. Dylech osgoi iaith sy'n arwahanu. gan fod y norm fel arfer yn canolbwyntio ar winder. Peidiwch â llefaru iaith hiliol, hyd yn oed at ddibeinion addysg. Os nad ydych chi'n siŵr, defnyddiwch iaith sy'n canolbwyntio ar bobl, er enghraifft, pobl â threftadaeth Indiaidd, ac osgoi awgrymu mai dim ond yn un golwg ar y byd sydd â bod pobl yn profi'r byd yn yr un ffordd. Mae pawb yn wahanol, bydd gan bawb ffyrdd gwahanol o ddelio â hiliaeth, ond mae'n bwysig gwrando, dysgu a chymryd hyn i ystyriaeth. Mae'r un egwyddorion yn berthnasol wrth ystyried yr adnoddau, y gweithgareddau a'r negeseuon ehangach a defnyddiwn yn ein ysgolion. Gall y bwriad y tu ôl i adnodd wneud digwyddiad fod yn gadarnhaol, ond beth am yr effaith? Gadewch i ni edrych ar rai ystyriaethau allweddol ar gyfer senario rif un. Efallai eich bod wedi trafod neu feddwl am rai o'r rhain. Fe ddechreuwn ni gyda'r pethau cadarnhaol. Y mae gyfeillio gydag ysgol yng Affrica yn cynnig cyfleoedd dysgu a cyfoethog, bywyd go iawn. Gall ddyfnhau gwybodaeth ddaearyddol, datblygu dealltwriaeth o'r diwylliannau, ieithoedd, chwaraeon a diddordebau gwahanol a chreu cysylltiadau ystyrlon ar draws cyfandiroedd. Gall roi dillad All law hefyd gefnogi gwaith ar gynaliadwyedd, er enghraifft, meddwl am ailgylchu, elusen a dinisteddiaeth fyd-eang. Ond, mae'n bwysig ystyried yn ofalus y negeseuon rydyn ni'n eu hanfon. A ydyn ni wedi gofyn beth sydd ei angen ar yr ysgol bartner mewn gwirionedd? Ydyn ni'n tybio eu bod nhw eisiau rhoddion o ddillad ac esgidiau, ac a yw'r eitemau hynny hyd yn oed yn briodol i'w hinsawdd neu'u cyd-destun? Os na ofynnir amdanynt, gall y camau hyn atgyfnerthu stereoteipiau anfwriadol neu awgrymu anghydbwysedd pŵer. Rhaid i ni hefyd ystyried y naratif ehangach. Mae gan pobl ifanc yn aml safbwyntiau cyfyngedig neu negyddol o Affrica, wedi ei llunio gan apeliadau elusennol sy'n canolbwyntio ar dlodi yn unig. Beth ydyn ni'n ei feddwl am y guriad hen am hen dillad? Mae angen i ni fod yn ofalus i beidio â bwydo i mewn i'r stereoteipiau hyn. Mae Affrica yn gyfanddyn enfawr, amrywiol sy'n cynnwys llawer o wledydd a chymunedau gwahanol, ac mae rhaid i ni adlewyrchu hynny. Dylai gyfeillio fod yn gyfnewid cyd-fuddiannol, lle mae'r ddau bartner yn yn ddod â gwerth. Nid yw'n ymwneud ag achub, mae'n ymwneud â rannu a dysgu gyda'n gilydd gyda pharch a ffynoldeb. Felly, gallai'r gyfeillio hwn fod yn werthfawr cyn belled nad ydym yn syrthio i fagl stereoteipiau. Gall diwrnod amrywiaeth fod yn dathliad pwerus pan mae'n ystyrlon, yn gynhwysol ac yn rhan o gwricwlwm amrywiol ehangach. Pan fydd dysgwyr yn cael eu cefnogi i rannu eu gwisg draddodiadol, eu diwylliannau a'u traddodiadau teuluol ochr yn ochr â dysgu parhaus, gall gryfhau eu cynefin, eu hymdeimlad o berthyn, a'u helpu i deimlo ei fod yn cael eu gweld a gwerthfawrogi yng nghymuned eu ysgol. Fodd bynnag, Os mai Diwrnod Amrywiaeth yw'r unig adeg lle mae'r gwahaniaeth yn cael ei gydnabod, mae'n peryglu dod yn ystum symbolaidd. Heb gynrychiolaeth ystyrlon ar draws y cwricwlwm, gall digwyddiadau fel hyn deimlo fel perfformiad neu arwahanu hyd yn oed i blant o gyfandiroedd mwyafrif byd-eang. Os yw'ch ysgol chi eisioes yn gwau amrywiaeth a dathlu i mewn i addysgu bob dydd, yna gall diwrnod wedi gynllunio'n dda, yn enwedig un wedi ei siapio gan lais y disgybl, fod yn brofiad llawen a chadarnhaol i bob disgybl. Yr allwedd yw sicrhau nad rhywbeth un tro ydyw, ond yn rhan o ymrwymiad dilys, parhaus i gynhwysiant un sy'n cael ei wau trwy'r profiad ysgol gyfan. Plis symudiwch ymlaen i'r sleid nesaf. Adleisir hyn mewn dyfyniad gan Llywodraeth Cymru. Mae'n hen ddyfyniad ond yn dal yn fod yn berthnasol iawn. Dywedodd, Mae'r cwricwlwm, yr adnoddau a'r hinsawdd dysgu i gyd yn chwarae ran hanfodol wrth helpu dysgwyr i deimlo eu bod yn cael eu cynnwys a'u derbyn yn yr ysgol. i gael ymdeimlad o berthyn. Mae angen i ddysgwyr o bob rhan o'r gymuned weld eu hunain yn cael eu hadlewyrchu a'u gwerthfawrogi'n gadarnhaol. Yr ymdeimlad hwnnw o berthyn sy'n allweddol. Os ydym yn lledaenu amrywiaeth a chynhwysiant trwy bopeth rydyn ni'n ei ddweud ac yn wneud, bydd disgyblion yn gweld eu bod yn rhan o'r ysgol a'r hinsawdd. Edrychwch ar yr amgylchedd rydych chi'n defnyddio ynddo a gofynnwch i chi eich hun pa neges y mae hyn yn ei roi. Yma byddwn yn archwilio sut y gall yr adnoddau a'r arddangosfeydd a defnyddir mewn lleoliadau addysg gefnogi neu effeithio ar ein dysgwyr. A yw'r negeseuon ar ein harddangosfeydd yn briodol? Er enghraifft, gallai'r masg Affricanaidd hwn yn hawdd gael ei addasu i fod yn brofiad dysgu gwerthfawr trwy fod yn fwy benodol. Pwy sy'n gwisgo'r masgiau hyn? Ble mae hyn a pham? Nid yw'r ardd-arddangosfa sydd yma yn nodi pa lwyth sy'n cael ei archwilio, Mae hwn yn naratif peryglus sy'n awgrymu bod holl drigolion Affrica yn rhan o'r un llwyth sy'n nari'n un arferion diwylliannol ac i gyd yn gwisgo masgiau. Mae yna berygl yn y fan hon y byddwn yn atgyfnerthu stereoteipiau ac yn caniatáu i blant dyfu i fyny yn meddwl bod Affrica yn un wlad yn hytrach na chyfandir enfawr sy'n cynnwys llawer o wledydd, pob un â'i diwylliannau cyfoethog ac amrywiol ei hun. Os yw'r dysgu yn cynnwys llwythau Affricanaidd, mae'n bwysig bod yn benodol. Mae enwi llwythau fel y Zulu, Amhara neu Himba yn helpu i osgoi cyffredinoli ac yn cefnogi dysgu mwy cywir a pharchus. Mae gan y poster hwn, Rwy'n Fwslim, rywfaint o gynnwys da. Ond, mae'n awgrymu mai dim ond un ffordd benodol sydd o fod yn Fwslim. Mae'n dangos gwisg ryfeddol, pen wisg a theithio i Mecca nad yw'n berthnasol i bob Mwslim. Mae'n bwysig Mae'n dangos deunydd cefnogol i grefyddau yn wych a gallai'r poster hwn fod yn ddefnyddiol cyn belled na dyma'r unig gynrychiolaeth o Fwslmiaid y mae pobl ifanc yn ei weld. Mae'r waith gweithio ni yn Sesiwn Un ynglŷn â'ch hunaniaeth a herio ein normau ein hunain yn arbennig o berthnasol pan fyddwn yn ystyried yr adnoddau rydyn ni'n eu defnyddio yn ein lleoliadau. A yw'ch adnoddau wedi eu cyfyngu i'ch profiadau eich hunan a'ch amgylchedd uniongyrchol, neu a ydyn nhw'n adlewyrchu golwg ehangach, fwy cynhwysol o'r byd? A yw hwn yn ofod lle mae pobl, pob disgybl, yn teimlo eu bod yn perthyn? A all pob disgybl weld eu hunain yn cael eu hadlewyrchu neu dim ond rhai? Oes gennych chi ddoliau gydag amrywiaeth o liwiau croen a gwead gwallt i'ch chwarae gyda nhw? A yw'ch ardaloedd chwarae rôl yn gynhwysol, er enghraifft, a yw'ch cornel trin gwallt yn cynnwys cynnyrch ar gyfer gwallt cyriog tynn? Dylech Cyflenwadau celf Ganiatáu i blant gynrychioli eu hunain a'u teuluoedd yn ddilys. Dylai pob plentyn allu dod o hyd i ddeunyddiau fel pensiliau lliwio sy'n cyd-fynd yn agos â lliw eu croen eu hunain. Wrth ddewis ddelweddau ar gyfer cyflwyniadau neu arddangosfeydd, gwnewch yn siŵr eu bod yn dangos amrywiaeth ar draws cenedligrwydd, rhyw, strwythurau teuluol a lliw croen. Mae angen mynediad at adnoddau sydd nid yn unig yn adlewyrchu eu bydoedd eu hunain, ond hefyd yn ehangu eu dychymyg y tu hwnt i'w amgylchiad uniongyrchol. Ac yn olaf, cymerwch amser i ddysgu sut i ynganu enw pob plentyn yn gywir. Efallai y bydd enw nad yw'n Eurocentrig yn teimlo'n anghyfarwydd, ond mae enwau'n ystyrlon iawn. Felly, mae rhaid i ni drio. Esbonio i chi blant pa mor bwysig yw dweud ei enw yn gywir, ac os ydych chi wedi gwneud camgymeriad, byddwch chi'n ceisio dro ar ôl tro nes i fod yn gywir. Os ydych chi'n gwneud camgymeriad, dylech gydnabod hynny, mae'n ddrwg gen i ei fod mi wedi ynganu dy enw yn anghywir, diolch am fy ngwirio i, mae'n bwysig i fi ei ddweud yn iawn. Mae'r ymdrech honno yn dangos parch ac yn anfon neges bwerus at bob plentyn yn y dosbarth. Nid eich arddangosfeydd a'ch adnoddau yn unig sy'n bwysig. Mae eich neges hefyd yn bwysig. Byddai llawer ohonom yn disgwyl i rai o'n cwmpas wybod ein bod yn sefyll yn erbyn hiliaeth, ond anffodus, nid yw hyn bob amser yn wir. Dwedodd plentyn wrthyn ni yn ystod ymweliad ysgol ei bod wedi dioddef hiliaeth. Pan ofynnon ni a oedden nhw wedi rhoi gwybod am y peth, dwedodd y disgybl nad oedden nhw. Gofynnodd, Sut ydw i'n gwybod nad yw fy athro'n hiliol? Mae'n gwestiwn dilys! Os nad yw disgybl yn siŵr pwy maen nhw'n gallu ymddiried ynddo, efallai bydden nhw'n dewis peidio â siarad gan ganiatáu hiliaeth fynd heb ei nodi neu ei herio. Dyna pam mae'n hanfodol ein bod ni'n gwneud ein safiad yn glir. Mae angen i blant a phobl ifanc glywed a gweld ein bod yn oedolion fydd yn gwrando, yn eu credu ac yn gweithredu. Mae sicrhau bod gan ein pobl ifanc lais yn hanfodol ar gyfer eu lles, eu hyder ac eu grymuso. Yn Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, rydym yn falch o gynnig ein menter arweinwyr heddiw, sydd ar gael mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae Arweinwyr Heddiw yn raglen hirdymor sy'n grymuso pobl ifanc i herio hiliaeth yn eu leoliadau eu hunain ac i gael llais gydag uwch arweinwyr. Mae grwpiau gwrth-hiliaeth Arweinwyr Heddiw yn cynnal ymchwil cyfoedion sy'n edrych ar hiliaeth a gwrth-hiliaeth yn eu lleoliadau eu hunain, gyda chefnogaeth Dangos Cerdyn Coch i Hiliaeth. Mae canfyddiadau'r ymchwil hon yn helpu i lunio blaenoriaethau allweddol y grŵp, a all gynnwys, adolygu polisïau, nodi a mynd â'r afael â rwystrau i adrodd, cynnal teithiau cerdyn dysgu neu archwiliadau cwricwlwm, er enghraifft. Mae rhai o'r teithiau dysgu a'r archwiliadau cwricwlwm hyn wedi archwilio pa mor dda y mae pobl o gefndiroedd mwyafrif byd-eang yn cael eu cynrychioli a'u hadlewyrchu, a yw'r gynrychiolaeth yno, ac a oes ystod amrywiol o bobl sy'n dangos y sampl cadarnhaol sy'n grymuso ein disgyblion. Mae'r fideo ar y sleid nesaf yn archwilio hyn ymhellach.

Mae'n bwysig bod plant yn gweld eu hunain yn cael eu adlewyrchu'n gadarnhaol, eu bod yn gweld ystod amrywiol o bobl sy'n dangos y sampl cadarnhaol fel yr amlygir yn y fideo. Yn dangos y cerdyn coch i hiliaeth, rydym wedi cydnabod ers amser maith bŵer dangos y siampl cadarnhaol wrth gyflwyno'n neges gwrth-hiliaeth, yn enwedig trwy bêl-droedwyr. Mae gan y ffigurau cyhoeddus hyn yn aml ddylanwad a pharch ymhlith pobl ifanc, sy'n gwneud eu lleisiau yn arbennig o bwerus wrth siarad yn erbyn hiliaeth. Y ddisgyblion nad ydynt efallai yn ymwneud ar unwaith â'r sgyrsiau gwrth-hiliaeth, gall archwilio profiadau neu weithredoedd modelau rôl chwaraeon fod yn ysgogiad effeithiol. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n trafod pêl-droedwyr yn mynd â'r pen glin, pam mae rhai yn dewis gwneud hynny a pham nad yw eraill yn gwneud hynny. Pa negeseuon mae hyn yn eu hanfon a beth mae eich disgyblion yn ei feddwl amdano? Efallai yr hoffech hefyd feddwl am y llyfrau a'r adnoddau y gall disgyblion eu cyrchu. Ai'r llyfrau sydd gennych yn yr ysgol yn gynhwysol? Ydyn nhw'n adlewyrchu eich holl blant yn yr ysgol yn ogystal â'r byd ehangach o ran ethnigrwydd, cenedligrwydd, diwylliannau neu draddodiadau? A ydyn nhw'n cynnwys cymeriadau o gefndiroedd mwyafrif byd-eang ac a yw'r cymeriadau hynny'n ffigurau canolog, cadarnhaol yn y straeon? Gall llyfrau gael effaith barhaol ar y ffordd rydyn ni'n gweld ein hunain a sut y gallen ni fewnoli hiliaeth. Gallai fod yn ddefnyddiol gwneud archwiliad llyfr gyda hyn mewn olwg. Rydyn ni wedi meddwl am ymgorffori gwrth-hiliaeth yn ein hadnoddau, ond beth am ein ein dysgeidiaeth? Yng Nghymru, mae gwrth-hiliaeth bellach yn rhan o'l cwricwlwm ac wedi ei wreiddio yn y pedwar diben. Fe welwch delwedd yma sy'n nodi rheini. Mae angen amlwg i ymgorffori cyfraniadau, lleisiau a straeon pobl o gefndiroedd mwyafrif byd-eang yn ystyrlon, nid fel ychwanegiadau ond fel rhan annatod o'r profiad dysgu. Cynhaliodd Estyn adolygiad thematig ar les yn 2019 a gwnaeth y sylw canlynol, Waeth beth fo'r pwnc maen nhw'n ei ddysgu, mae athrawon weithiau'n defnyddio iaith neu adnoddau sy'n cael effaith negyddol ar lles disgyblion neu yn anghyson â negeseuon sy'n hyrwyddo iechyd da. Gall defnyddio adnoddau sydd ddim yn adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas adael disgyblion o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn teimlo'n llai gwerthfawr o ganlyniad ac yn peryglu parhau stereoteipiau di-fudd ym meddyliau disgyblioneraill. Achos o hyn yw adolygiad CBAC o'r defnydd o Of Mice and Men. Mae'n codi cwestiynau pwysig, yn enwedig ynghylch iaith, am yr effaith y mae testunau o'r fath yn cael ar bobl ifanc. Os mae dim ond trwy lens caethwasiaeth neu wahân i y mae hanes du yn cael ei archwilio, pa neges mae hynny'n ei roi? Sut mae hynny'n hyrwyddo'r syniad o'n gwahaniaethau fel cryfderau, neu'n cydnabod ehangder llawn y cyfraniadau a wneir gan bobl o gefndiroedd mwyafrif byd eang. Mae hyn hefyd yn gysylltiedig â'r cysyniad o gynefin. Roedd Doctor Huw Griffiths yn hyrwyddo cynnwys y gair hwn yn y cwricwlwm newydd, a dyma'r unig air Cymraeg sydd wedi ei gynnwys yn y fersiwn Saesneg o hyd. Yn y fideo nesaf, mae Doctor Huw yn siarad am arwyddocâd cynefin, hanes Cymru, a sut mae dinasyddion o gefndiroedd mwyafrif byd-eang yn ran annatod o'r stori honno, a bob amser wedi bod.
Cynefin yw'r unig gair Cymraeg yn y dogfen Saesneg o'r cwricwlwm, ac rwy'n tu hwnt o falch bod y gair yma miwn yma, oherwydd mae'n golygu rhywbeth i ni yma yng Nghymru. Mae nifer fawr o bethau yn rhannu ni yn ein cymdeithas, boed hynny yn ethnigrwydd, boed hynny yn rhyw, ond mae un peth sy'n uno pob disgybl yn eich dosbarth chi, sef y syniad bod nhw'n dod o'r un cymuned, o'r un cynefin. Mae'n dod yn wir o'r syniad cafodd ei sgrifennu gan yr awdur Johann Wolfgang von Goethe, nôl dros 200 mlynedd yn ôl. Mae angen i ni sicrhau bod gan ein pobl ifanc gwreiddiau ac adenydd. Mae cynefin yn rhoi'r syniad yma i'n pobl ifanc ni, a rhoi y gwreiddiau cadarn i nhw er mwyn i nhw cael y cyfle i edrych allan ar y byd. Mae'r cwricwlwm newydd yma yng Nghymru yn annog ni i ddysgu stori Cymru, stori'n gwlad ni, A'r stori yna yn un anhygoel mewn gwirionedd. Mae'n allweddol bwysig, fi'n teimlo, ein bod ni yn newid meddylfryd yma yng Nghymru. Oherwydd, yn anffodus fel fi, athro sydd wedi dysgu hanes am dros ugain mlynedd, ac mae'n anodd gweud bod ein plant a'n pobl ifanc ni yn gadael ein ysgolion ni yn gwybod llawer yn fwy am yr Almaen Natsïaid, yn gwybod llawer yn fwy am hanes Unol Daleithiau'r America, na gwybod ein stori ni. Ac mae'n allweddol bwysig bod ni fel athrawon yma yng Nghymru yn newid hyn ac yn sicrhau bod y stori ryfeddol anhygoel ein gwlad ni yn cael ein dysgu i'n pobl ni yma yng Nghymru. Rwy'n arweinydd addysg ym Mhowys, ac fel rhan anatod o'n gwaith i, rwy wedi sicrhau bod gyda fi naw stori anhygoel am leiafrifoedd ethnig ym Mhowys. Os yw fi'n gallu darganfod naw stori am Powys, wel mae unrhyw uh, cymuned yng Nghymru, gallwch chi ddod ar draws y storïau yma. Ac mae'n allweddol bwysig, fi'n teimlo, bod angen ni adrodd a rheadru'r storïau yma i'n pobl ifanc ni. Mae'n falchder mawr i ni bod ein cwricwlwm ni, y cwricwlwm newydd yma yng Nghymru, yn cael ei arwain gan y pedwar diben, sef y math o bobl i ni moyn gadael yn ysgolion ni. nid cynnwys. A mae hwnna'n dod wrth, oddi wrth hanesydd. Hanesydd sy'n rhoi cymaint o bwyslais ar dysgu ffeithiau yn y gorffennol. Mae'n holl bwysig bod ni yn dysgu'n hanes ni, oherwydd dyma sy'n mynd i roi hyder i'n pobl ifanc ni i fynd allan, trwy ddysgu am eu cynefin nhw, a'u cymunedau nhw, stori Cymru,

Os yw'n cael ei ystyried yn ynysig, gellir arwain disgyblion i gredu bod hiliaeth yn rhywbeth a ddigwyddodd yn y gorffennol a dim ond yn America. Efallai na fydd yn cael ei weld fel problem yn y Deyrnas Unedig. Felly, sut ydyn ni'n dod o a hyd ac hyn yw dealltwriaeth nhw. Mae gan y Deyrnas Unedig hanes cyfoethog ac amrywiol o bobl mwyafrif byd-eang a dylai'r straeon hyn gael eu clywed. Felly, gallem greu cysylltiad, er enghraifft, ar boicotio bysus ym Mryste, Roedd Paul Stevenson yn weithwyr cymdeithasol ifanc a gefnogodd boicot yn erbyn y Bristol Omnibus Company ym 1963, gan brotestio yn erbyn gwrthod cyflogi gyrwyr neu gasglwyr tocynnau du neu Asiaidd. Cynhaliwyd y boicot am 60 diwrnod gyda miloedd o bobl o Fryste yn cymryd rhan. Collodd y cwmni bysiau llawr o arian ac fe gorfodwyd i newid eu polisi. Arweiniodd y protestiadau hyn at gael gwared ar y bar lliw ym 1963 a daeth Ragbir Singh yn gasglydd tocynnau mwyafrif byd-eang cyntaf y cwmni. Gadewch i ni ddod â'r Gadewch i ni ddod â'r feddylfryd hon yn nes at y cartref. Ystyriwch Vivian White, er enghraifft, y deintydd a gyrrwyd bws du cyntaf Caerdydd. Aeth ymlaen i fod yn weithwyr ieuenctid du cyntaf Cymru, neilltuodd flynyddoedd i wasanaeth gwirfoddol, arweiniodd Gyngor Cydraddoldeb Hiliol Cymru a dyfarnwyd MBE iddo am ei gyfraniadau i'r gymuned. Nawr, meddyliwch am eich ardal lleol chi. Sut allech chi gysylltu'r gwaith hwn â chymuned eich ysgol? Allech chi ddefnyddio'r pobl neu straeon lleol? Ydych chi mewn cysylltiad ag arweinwyr ffydd neu grwpiau cymunedol? Pa profiadau allan nhw ei rannu, a sut gall y rhain cyfoethogi dealltwriaeth ein disgyblion a'u hymdeimlad o berthyn? Mae gennym lawr o adnoddau defnyddiol am ddim y gallwn ni eich cyfeirio atyn nhw. I ddechrau, mae gan y bbc y pecyn addysgu hwn ar Betty Campbell. Betty Campbell oedd y pennaeth du cyntaf yng Nghymru a'r unig un hyd heddiw. Ymladdodd yn ddiflino dros degwch. Yn yr ysgol, dwedwyd wrthi y byddai'r problemau yn angorchfygol, pe bai hi'n dod yn athrawes. Parhaodd Betty Campbell yn gadarn a ddaeth yn un o ddim ond chwech menyw i gael eu dewis i hyfforddi yng Ngholeg Hyfforddi Athrawon Caerdydd. Gweithiodd Betty yn Mount Stuart yng nghanol Bute Town lle ddaeth yn bennaeth gan roi hanes pobl ddu yn ei chwricwlwm. Mae'r sesiwn hon wedi ei datblygu fel rhan o darpl Dysgu proffesiynol, amrywiaeth a gwrth-hiliaeth, gyda dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn un o'i bartneriaid allweddol. Mae DARPL yn cynnig ystod eang o adnoddau a chyfleoedd hyfforddi i'ch cefnogi ble ble bynnag yr ydych ar eich taith wrth-hiliaeth. Mae sesiynau ar gael ar gyfer athrawon, llywodraethwyr a staff ehangach yn yr ysgol, felly cymerwch eiliad i archwilio'r hyn sydd ar gael trwy'r wefan DARPL. Mae Map Cymuned yn gasgliad o straeon sydd ar gael yn ddwyieithog gan dinasyddion mwyafrif byd-eang ledled Cymru. Mae yna themâu fel celf a chrefft, sy'n dangos esiampl a gwrth-hiliaeth. Mae'r map yn gwbl ryngweithiol ac yn cefnogi Cwricwlwm i Gymru amrywiol. Cliciwch y linc ar y sleid i weld hynny. Mae Hanes Cymru Ni yn dathlu amrywiaeth Cymru ac yn arddangos straeon gan dinasyddion mwyafrif byd-eang o wahanol rannau o Gymru. Mae'r adnoddau wedi eu rhannu'n gamau dilyniant, gan gefnogi datblygu'r cwricwlwm a helpu dysgwyr i ddod yn dinasyddion sy'n wybodus yn fwysegol. Dyma rai enghreifftiau o'r straeon gan Hanes Cymru Ni. Mae camau dilyniant is yn cynnwys fideos animeiddiedig ar gyfer dysgwyr iau ac mae camau dilyniant uwch hefyd yn cynnwys ffeiliau, ffeithiau a hyperddolenni i ddarllen pellach. Mae'r adnoddau hyn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Brethyn Cymru yn llinell amser ryngweithiol am ddim, sydd wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd. Mae'n cynnig archwiliad cyfoethog o hanes amrywiol Cymru, gyda biwgraffiadau a gweithgareddau ar gyfer pob unigolyn dan sylw. Mae'n offeryn gweithfawr arall i gefnogi dysgu am dinasyddion mwyafrif byd-eang Cymru a'u cyfraniadau ar draws hanes, ac eto, mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae gan Gymdeithas Hanes Iddewig De Cymru rai adnoddau addysgol gwych ar gyfer cyfnod allweddol 2 a 3 yn ymwneud â'r Holocost. Rhain ar gael i athrawon a myfyrwyr yng Nghymru. Mae'r adnoddau hyn yn dwyieithog ac yn rhoi cyd-destun lleol i'r straeon, gan ddatblygu ymdeimlad o le a chynefin. Byddem hefyd yn argymell edrych ar Solutions Not Sides, mae hwn yn adnodd defnyddiol i gefnogi sgyrsiau gyda phobl ifanc am y sefyllfa yn Israel ac yn Phalastein. Mae defnyddio gweithgareddau dyddiol byr a ffocws gyda dysgwyr yn ffordd bwerus o agor sgyrsiau ynglŷn â'th gwrth-hiliaeth i fyny, hyd yn oed o fewn amserlen gyfyngedig. Yn dangos Cerdyn Coch ei hiliaeth, rydym yn defnyddio dull o'r enw 'Form Time Thinks'. Yn yr enghraifft hon, rydym wedi defnyddio sgrinlun o bennawd ac wedi gofyn i ddisgyblion beth ydych chi'n ei weld? Beth yw eich barn chi? Beth ydych chi'n ei deimlo? Rydym hefyd wedi cynnwys pwynt meddwl ynghylch rhoi rôl y cyfryngau yn yr agenda gwrth-hiliaeth. Mae'n ffordd wych o sbarduno trafodaeth a datblygu meddwl beirniadol disgyblion, yn enwedig ynghylch yr hyn maen nhw'n ei weld a'i glywed ar-lein pob dydd. Mae gan Dangos y Cerdyn Coch ei hiliaeth a fanc o adnoddau addysgol am ddim ar ein hyb addysg yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau, i gyd trwy lens gwrth-hiliaeth.

ac effeithiau hiliaeth. Mae dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth hefyd wedi cynhyrchu amrywiaeth o bacanau addysgol, fel ein pacanau gwrth-hiliaeth ar themâu Windrush, yr Ewros a'r Gemau Olympaidd. Mae'r pecynau yn cynnwys y ddolenni cwricwlwm ar gyfer pob gweithgaredd sy'n amrywio o ran hyd o deg munud i sawl awr. Mae'r rhain i gyd yn rhad ac am ddim ac ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ar ein gwefan theredcard.org. Wrth gwrs, gall hefyd creu adnoddau eich hun, gall ysbrydoliaeth ddod o unrhyw le, llyfrau, ffilmiau, cylchgronau, cynnwys ar-lein, y newyddion, neu hyd yn oed dathliad diwylliannol fel yr Ŵyl Ryngwladol Barcutiaid. Bob mis Ionawr yn Gujarat, India, mae cymunedau'n ymgynnull i ddathlu Gŵyl Uttarayan, ganllenwi'r awyr â barcudiaid ar amryw liw. Mae'r ŵyl yn nodi newid tymhorau ac yn dod â phobl at ei gilydd trwy gerddoriaeth, dawns, bwyd a thraddodiad yr Aenir. Mae teuluoedd yn cymryd rhan ar draws cenhedlaethau ac mae pobl yn teithio o bob cwr o'r byd i ymuno. Allech chi greu cynllun gwaith yn seiliedig ar hyn ar gyfer eich dosbarth ysgol gynradd neu ar gyfer eich maes dysgu. Efallai y gallech chi ymgorffori edrych ar hanes Barcutiaid mewn gwledydd gwahanol, y symbolau arnyn nhw a'r ac arwyddocâd y rhain mewn diwylliannau gwahanol. Os ydych chi'n creu unrhyw gynlluniau gwersi neu gynlluniau gwaith o amgylch hyn, byddem wrth ein bodd yn clywed amdanynt yn Dangos y Cerdyn Colli Hiliaeth, felly anfonwch e-bost atom. Dull ymarferol arall yw cymryd cynllun gwers sydd gennych eisoes a'i addasu. Felly, wrth i ni agosáu at ddiwedd y sesiwn heddiw, dyma dasg fyfyriol i chi fynd gyda chi. Edrychwch yn ôl ar gynllun gwers diweddar. Sut allech chi ei addasu i ymgorffori gwrth-hiliaeth yn well? Gallai hyn fod trwy'r adnoddau rydych chi'n ddefnyddio, y lleisiau'r a'r straeon rydych chi'n eu cynnwys, neu'r safbwyntiau rydych chi'n ddewis eu hamlygu.